היינט גייען מיר אונז רעדן איבער א אפשענס אינקאם איידיע וואס עז אוו טודעי איז עס נאך אלץ רעלעווענט, העפענס טו בי איך האב געמאכט די איידיע נעכטן, אבער איך מיין אז ס'איז א זאך וואס ווער ס'האט די מינדעסטע אינטערעס פון פעסיוו אינקאם וויט אפשענס קען אסאך ארויסנעמען פון די היינטיגע שמועס. און איך גיי בעיקר רעדן לגבי זילבער, זילבער מיט גאלד איז א זאך וואס איז די לעצטע שטיקל צייט מורא'דיג מורא'דיג שטארק ארויפגעגאנגען, ווער ס'האט מיטגעהאלטן, פון נאוועמבער צוויי טויזנט צוואַנציק אלל די וועי ביז בערך סוף דזשענעווערי צוויי טויזנט צוואַנציק סיקס, בערך דריי חדשים איז זילבער ארויף מיט בערך הונדערט פראצענט, אקעי דא האסטו הונדערט און הונדערט און דרייסיג פראצענט, זילבער איז ארויף פון הונדערט און דרייסיג פראצענט אין דריי חדשים. און יעדן טאג האט מען נאר געהערט אז זילבער איז ארויף נאך מער, זילבער איז ארויף נאך מער, און באמת אז דו קוקסט אויף די טשארט קענסטו זען וויאזוי רוב מענטשן ווערן אין אזא צייט מורא'דיג דערשראקן, אוי איך פארליר א מורא'דיגע אפערטוניטי ווייל זילבער הערט נישט אויף ארויפצוגיין, לאמיך קויפן זילבער יעצט, יעצט איז די צייט צו קויפן זילבער, און די זעלבע זאך אויך מיט גאלד, גיב א קוק אויף גאלד. טאקע נישט אזוי שטארק ווי זילבער באט ס'איז אויך ארויף מיט בערך טערטי פאר פערסענט אין די לעצטע דריי חדשים. יעצט ווען איך רעקארד דאס, ווען אונז רעד מיר יעצט איז פעברואר תרי ד, דינסטאג פעברואר תרי ד, וואס איז געשען צו זילבער אין די לעצטע פאר טעג? ווער ס'האט מיטגעהאלטן. אז זילבער האט געדראפט אין די לעצטע פאר טעג, זייט די דזשענעווערי טווענטי ניין האט עס אנגעהויבן צו דראפן און ס'האט געדראפט בערך דרײַסיק פראצענט, זייער זייער א שטארקע דראפ, אראפגעגאנגען פון הונדערט און פֿיר פראצענט ארויף אלל די וועי צו סעווענטי טו פראצענט ארויף, סאו עס איז אראפגעגאנגען צו זייער זייער א שטארקע לעוועל. לאמיר עס רעדן מער. נומבערס, זילבער האט זיך איז געווען פאר בערך דריי חדשים צוריק בערך ביי פֿערציק דאלער א שעיר פון SLV פון די ETF פון זילבער און ס'איז ארויפגעגאנגען אלל די וועי ביז הונדערט און פֿינף דאלער און יעצט איז עס אנגעקומען צו בערך סעווענטי טו דאלערס סאו ווען דו זעסט אזא זאך די שאלה איז וואס איז די ריכטיגע מאוו וואס קענסטו דא טון כדי צו געינען פון אזא מאוו. און דו ווייסט נישט ווען ס'גייט אויפהערן צו דראפן, צו ס'איז שוין געדראפט אסאך אדער ס'גייט דראפן נאך מער, דו ווייסט נישט גארנישט, ביסט אין די דארק, סאו וואס קענסטו טון מיט דעם? יעצט לאמיר קודם אביסל אריינטראכטן די סייקאלאדזשי פון די מארקעט, ווי ווערן מענטשן עקסייטעד און ווי ווערן מענטשן גרידי און ווי ווערן מענטשן דערשראקן? יעצט ווען דו קוקסט אויף אזא טשארט, ווען דו זעסט עס דא, למשל אז דו זעסט נישט די דראפ אראפ, דו זעסט נאר אז די מארקעט איז ארויף געגאנגען א גאנצן צייט, לאמיר זאגן דו זעסט נאר די אפ און אפ און אפ און אפ, ס'גייט נאר ארויף א גאנצן צייט, דעמאלטס זענען מענטשן וואס? טריי צו טראכטן סייקעלאדזשיקל, נישט דו, אבער מענטשן וואס זיי הערן נישט אויס אונזער שמועס דא, וויאזוי זענען די אלע מענטשן ווען זיי זעען דאס? רוב מענטשן זענען זייער, wow, קוק אן, כ'האב געווארט דא ווייל ס'גייט צוריק אראפקומען, ס'איז נישט צוריק אראפגעקומען, כ'האב געווארט דא ווייל ס'גייט צוריק אראפקומען, און ס'איז נישט צוריק אראפגעקומען, און יעצט איז עס אלל די וועי אפ, ווער ווייסט וויפיל נאך ס'גייט גיין, און איך מיס די גאנצע אפערטוניטי, רבונו של עולם איך מיז אריינגיין ווי שנעלער און זיי גייען אריין, דאס איז די סייקאלעדזשי פון רוב מענטשן, יעצט בשעת די מארקעט טראסקעט, אזוי ווי ס'האט געטראסקעט אין די לעצטע פאר טעג, איך רעד די SLV מארקעט, די סילווער מארקעט, וויאזוי זענען רוב מענטשן, ס'האט געטראסקעט מיט בערך דרײַסיק פראצענט, וואו ס'טראסקעט און ס'טראסקעט און ס'טראסקעט, ווער ווייסט וואו ס'גייט טראסקענען, לאמיך שנעל ארויסגיין, צו די אלע מענטשן וואס זענען אריינגעגאנגען ווען די מארקעט איז געווען זייער הויעך, ווען זילבער איז געווען זייער הויעך, לאמיר זאגן ס'איז געווען ביי ביי הונדערט און פֿינף דאלער, הונדערט דאלער די געגנט זענען זיי זענען אריינגעגאנגען, זענען יעצט זייער זייער דערשראקן, און ס'טוט זיי זייער וויי, ווייל יעצט זענען זיי ארויסגעגאנגען. דאס איז גורם אז זיי זאלן יעצט וועלן ארויסגיין און דאס מאכט אז די זילבער מארקעט זאל דראפן נאך מער, יעצט ווי גייט זיך עס אויסשטעלן ווייס איך נישט, אבער וואס איך ווייס יא איז אז ווען איך קוק אויף אזא טשארט טריי איך צו זען ווי איז א גוטע פרייז פון זילבער, יעצט אויב ווילסטו קוקן אלל די וועי בעק צו ווי ס'איז געווען אפאר חדשים צוריק דאס מיינט גיין צו פערציג דרייסיג פערציג דאלער פון א שעיר פון די SLV איז עס זייער זייער א נידריגע לעוועל, קען זיין אז דאס איז די ריכטיגע פלאץ צו קוקן, אבער ווען איך האב געקוקט אויף דעם בין איך געקוקט אז זעכציג דאלער אויב ס'דראפט איז עס זייער א גוטע לעוועל וואס איך בין קאמפארטעבל פון עס, פארוואס ווייל ס'איז מער ווייניגער אינמיטן, ס'איז טאקע ארויפגעגאנגען פון פֿערציק דאלער ביז זעכציק דאלער וואלט איך נישט אנגעקוקט פאר אזא ריזיגע דזשאמפ אז מ'דארף זיין קאנסערנד, און פלאס איך בין זייער בוליש אויף זילבער בכלל, מיענינג איך פיל אז זילבער איז א זאך וואס איך האב נישט קיין שום פראבלעם צו אונען זילבער פאר די לאנג טערם, איך פיל אז ס'איז זייער גוטע א גוטע אלטערנאטיוו צו די דאלער, די דאלער האט אסאך אינפלעישאן, זילבער פייט אינפלעישאן, זילבער איז א זאך וואס ווען די אונסט עס איז א זאך וואס ווען אינפלעישאן גייט ארויף גייט די ווערט פון דיין זילבער אויך ארויף, ממילא האב איך נישט קיין פראבלעם צו אונען זילבער, און נאכדעם וואס איך האב געקוקט וויאזוי זילבער איז געווען אין די לעצטע יאר און די לעצטע פאר חדשים איבערהויפט פיל איך אז זילבער איז א גוטע פלאץ ס'זאל ארויפגיין, ס'מאכט סענס אז זילבער זאל ארויפגיין אין די לאנג טערם, אזוי ווי אין די לאנג טערם גייט זילבער מער ווייניגער אייביג ארויף, איך זאג נישט אז ס'גייט ארויף אין די שארט טערם, אבער אין די לאנג טערם גייט זילבער געווענליך ארויף, און איך בין נישט עקסייטעד צו אונען זילבער אויף די יעצטיגע לעוועל פון זיבעציק דאלער, אבער אויף די לעוועל פון זעכציק דאלער וואלט איך געווען זייער אקעי צו אונען זילבער, יעצט אויב איך האב די אינפארמעישן. איז די שאלה וואס איך קען טון מיט די אינפארמעישן, און דא קומט אריין אפשענס אינקאם אויף די זילבער מארקעט, לאמיר זען וואס אונז קען מען טון צו קריעטן א אינקאם מיט די אינפארמעישן אז איך בין גרייט צו אונען זילבער ביי זעכציק דאלער א שעיר פון SLV, און לאמיך זען וואס איך קען טון. און ביי די וועי אויב דו האסט אינאף פון די אינפארמעישן דו פילסט אז פעסיוו אינקאם מיט אפשענס קען דיך העלפן אנצוקומען צו דיינע גאולס, סיי צו קריעטן א אינקאם און סיי צו פראטעקטן בעסער דיין פארטפאליאו, איך בין ווייט אויך אין סאמער א קורס וואס ס'ראנט יעצט, ס'איז געווען א דעדליין פון חמשה עשר בשבט, טו בשבט, וואס ביז דעמאלטס האב איך, האט מען געקענט ענראלן אין די קאוטשינג פראגרעם פון פעסיוו אינקאם מיט אפשענס, אבער אזוי ווי אסאך אירע האבן געבעטן האט מען עס עקסטענדעד פאר נאך צוויי וואכן, סאו דו קענסט שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו בעטן מער אינפארמעישן, אדער קענסטו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם, CHAIMEXTEIN דאט קאם. קענסטו זען דיטעילס אויף די פעסיוו אינקאם מיט אפשענס קאוטשינג פראגראם, און דו קענסט דארטן אויך ענראולן פאר א קלעריטי קאל איבערצוגיין דיין סיטועשן צו זען צו ס'קען רעדן צו דיר און צו דאס קען דיך העלפן. באט לאמיר אריינגיין אין די אפשענס מארקעט בעיסד אויף זילבער צו זען וויאזוי מ'קען דזשענערעיטן א אינקאם בעיסד אויף די אינפארמעישן וואס אונז האמיר געשמועסט. סאו ווען דו קוקסט דא אויף די אפשענס מארקעט און דו לייגסט אריין די סימבאל פון SLV, איך ווייז עס דא לייוו אויף די סקרין באט איך גיי עס עקספלעינען אויך אויסענווייניג פאר די וואס וואטשן נישט די ווידעא פון וואס איך רעקארד יעצט, העסטו קענען פאלאוען אליין ווען דו גייסט צו דיין קאמפיוטער העסטו קענען אליין זעהן. סאו איך לייג אריין SLV אין די אפשענס טשעין און דא קומט ארויף אלע מינע אפשענס וואס איז דא אויף זילבער, סאו איך גיי נעמען לאמיר זאגן די פון טערטי וואן דעיס טו עקספערעישן מארטש סיקס טו טאוזנט און טווענטי סיקס, יעצט אונז האמער געשמועסט זעכציק דאלער איז א פלאץ וואס איך וואלט ווען געקענט באשטיין צו אונען זילבער ביי די פרייז פון זעכציק דאלער, סאו וואס וויל איך טון יעצט צו קענען אונען זילבער פאר זעכציג דאלער און אין די מין טיים אויב זילבער קומט נישט אן צו זעכציג דאלער זאל איך עטליסט קענען מאכן עפעס א שטיקל פעסיוו אינקאם פאר די חודש דורך די אפשענס מארקעט און די עצה צו דעם איז צו פארקויפן א פוט וואס די פוט גייט מיך געבן א אינקאם און איך גיי געבן א גערענטי פאר די פוט בייער אז איך גיי אפקויפן פון אים זיינע SLV שעירס פאר די סטרייק פרייז וואס אונז האמער געשמועסט. סאו אין די פאל, אזוי ווי איך קען באשטיין צו אונען זילבער פאר זעכציק דאלער, בין איך גרייט צו פארקויפן א פוט מיט א סטרייק פרייז פון זעכציק דאלער וואס איך גיי גאראנטירן פאר די אפשען בייער אז אויב זילבער טראסקעט, נישט קיין חילוק וויפיל ס'טראסקעט, ביי זעכציק דאלער גיי איך אונען די שעירס וואס איך גיי אפקויפן פון אים פאר זעכציק דאלער. און געדענק, זילבער איז שוין געווען ביי וואן נאו פייוו. די נארמאלע פרייז פאר דריי פיר חדשים צוריק איז עס געווען ביי בערך פֿערציק דאלער, פֿערציק, פֿינף און פֿערציק דאלער, פֿופֿציק דאלער די געגנט, זעכציק דאלער סאונדס פאר מיך א גוטע פרייז אויף א זאך ווי זילבער וואס איך האלט אז אין די לאנג ראן גייט עס ארויף גיין און ס'איז דא א שטארקע טשענס אז ס'גייט ארויף גיין אין די נעקסטע פאר וואכן און כ'וועל קיינמאל נישט דארפן אפילו אפקויפן פון אים די שעירס באט דזשאסט אין קעיס אז יא איי העוו נאו פראבלעם איי דזשאסט ביידע שעירס פאר זעכציג דאלער, סאו לאמיר גיין זעהן די זעכציג דאלערדיגע סטרייק פרייז פון מארטש סיקסט, וואס דא שטייט איז אז פאר זעכציג דאלערדיגע סטרייק פרייז בערך הונדערט פֿופֿציק דאלער לאמיר עס אנרופן, ס'איז דא א ביד עסק ספרעד וואס דאס איז א שמועס פאר א אנדערעס מאל, באט בערך הונדערט פֿופֿציק דאלער איז דא איינער וואס איז גרייט פאר מיך צו באצאלן אז איך זאל אים געבן די גערענטי, דאס מיינט נאכאמאל יעדע אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, דאס מיינט אז אויב זילבער גייט זיין אונטער זעכציק דאלער א שעיר, גיי איך דארפן אפקויפן די זילבער שעירס פאר זעכציק דאלער. פיין, יעצט לאמיר טראכטן, הונדערט מאל זעכציק דאלער, זעקס טויזנט דאלער, סאו איך דארף אוועקלייגן זעקס טויזנט דאלער כדי צו קענען אפקויפן די שעירס פאר זעכציג דאלער א שעיר, הונדערט שעירס, טאמער דאס קומט אן צו אונטער זעכציג דאלער ביי מארטש זעקס, פאר דעם באקום איך באצאלט הונדערט פֿופֿציק דאלער, דאס הייסט נישט נאר איך קען ווארטן ביז ס'קומט אן צו זעכציג דאלער, איך באקום נאך אפילו באצאלט הונדערט פֿופֿציק דאלער כדי צו ווארטן ס'זאל אנקומען צו זעכציג דאלער. דו כאפסט וואס דא טוט זיך? דאס איז אנבעליוועבל. יא, אויב די מארקעט גייט ארויף צו העכער זעכציג דאלער וועל איך עס נישט אפקויפן פאר זעכציג דאלער, באט דעטס אקעי. איך בין נישט דא עכט צו קויפן זילבער, איך וויל די עיקר באקומען די געלט פאר ווארטן, און איך קען באשטיין די ריסק פון דארפן קויפן זילבער פאר זעכציג דאלער. דאס מיינט איך לייג אין די זייט זעקס טויזנט דאלער אז איך זאל קענען אפקויפן זילבער פאר זעכציג דאלער. איטס אינסיין. איי לאוו סאטש א סטרעטעדזשי. דאס הייסט פעסיוו אינקאם מיט אפשענס אויף א סטאק וואס איך בין גרייט צו אונען. יעצט טריי צו טראכטן א מינוט פערסענטעדזש ווייז וואס דאס מיינט. איך באקום הונדערט פֿופֿציק דאלער פאר די חודש פאר זיין גרייט צו קויפן זילבער פאר זעכציק דאלער א שער. וויפיל איז הונדערט פֿופֿציק דאלער פון זעכציק דאלער פערסענטעדזש ווייז? וויפיל פערסענט איז עס? סאו איך נעם ארויס מיין קאלקולעיטער און איך רעכן אויס הונדערט און פֿופֿציק דאלערס. דיוויידעד ביי זעקס טויזנט, יא ווייל ס'איז הונדערט שעירס, מיינט עס צוויי א האלב פערצענט, דאס מיינט איך מאך צוויי א האלב פערצענט אויף מיין געלט די חודש, מיט די גרעסטע ריסק איז אז איך גיי דארפן אונען זילבער פאר זעכציג דאלער, איך בין גרייט צו אונען זילבער, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב מיך געדארפט פלאגן מיט מיך אפילו ווען ס'איז געווען הונדערט דאלער, אדער הונדערט און פֿינף דאלער, ניין דאס איז א באבל, רוב מענטשן ווערן יעצט עקסייטעט און גייען אריין, באט איין טאג קען דאס זייער שטארק טראסקענען, געט אינוואלווד מיט זילבער ווען ס'גייט טראסקענען. איך האב געגעבן א גערענטי, איך בין גרייט צו אונען זילבער פאר זעכציק דאלער, הונדערט פֿופֿציק דאלער באקום איך פער קאנטראקט, צוויי אהאלב פראצענט, אויב איך טו אזעלכע מיני זאכן מאנט אין, מאנט אוט, די חודש איז עס זילבער, נעקסטע חודש ווייס איך נישט צו זילבער העט נאך זיין אינטערעסאנט, קען זיין זילבער גייט צוריק ארויפגיין זייער שטארק און ס'עט נישט זיין אינטערעסאנט מער, קען זיין זילבער גייט אראפגיין אבער נישט אונטער זעכציק דאלער און איך וועל בלייבן מיט מיין פרימיום איך וועל נישט אונען זילבער, קען זיין אז זילבער וועט אראפגיין מיט אונטער זעכציק דאלער און איך וועל דארפן אונען די זילבער פאר זעכציק דאלער, אין אזא פאל, נאו פראבלעם, איך אוין זילבער פאר זעכציג דאלער און איך קען דעמאלטס גיין פארקויפן קאווערד קאלס, וואס דאס איז א שמועס פאר זיך, וואס וועט מען אריינגיין אפשר ביי דיר נדר א אנדערס מאל, אבער דאס איז מיין ריסק, און פאר דעם באקום איך צוויי אהאלב פראצענט א חודש, איך טו דאס מאנט אין, מאנט אויט, וויפיל איז צוועלף מאל צוויי אהאלב פראצענט? כ'מיין דרייסיג פראצענט, קארעקט? האב איך געמאכט דרייסיג פראצענט אויף די יאר, און וואס האב איך געטון? אזעלכע מינע זאכן וואס איז סאליד, כ'בין קאמפארטעבל עס צו אונען, כ'בין קאמפארטעבל מיט די סטרעטעדזשי, כ'בין קאמפארטעבל אויב איך וועל דארפן נעמען אונערשיפ, כ'האב די געלט אוועקגעלייגט פאר עס אויב איך דארף נעמען אונערשיפ, און אין די מין טיים האב איך געמאכט פעסיוו אינקאם מיט אפשענס, דאס איז א זאך וואס איך האב ליב מיט די אפשענס מארקעט. וואס ביי די וועי, אויב ס'גייט זיין אונטער זעכציג דאלער זילבער גיי איך עס נישט אנען פאר זעכציג, פארשטייסט אליין, יא, איך גיי עס אנען פאר פיפטי עיט פוינט פיפטי ווייל כ'וועל באקומען בערך הונדערט פופציג דאלער, און אויב ס'וועט געשען א חודש שפעטער איך וועל באקומען נאכאמאל הונדערט פופציג דאלער, גיי איך עס אנען פאר פיפטי סעווען דאלערס, און אויב א חודש שפעטער וועל איך עס אנען פאר איינס אהאלב דאלער ווייניגער ווי דעם, פיפטי פאר פיפטי, און אזוי ווייטער, און אין די מין טיים בויעסטו אויף א פעסיוו אינקאם מיט די אפשענס מארקעט. כ'וויל דערמאנען פאר דו ענדיגסט אפילו די שיעור אז איך גיב נישט קיין אינוועסטמענט אדווייס דא, דאס איז אלעס פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי, זאלסט פארשטיין די פאוער פון בויען פעסיוו אינקאם דורך די אפשענס מארקעט אויב דו ווייסט וואס דו טוסט, אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט שטיי ווייט פון עס, טויזנט פראצענט זאלסטו שטיין ווייט פון עס, אבער אויב דו ווייסט וואס דו טוסט קענסטו בויען א שיינע פארטפאליאו וואס דו זאלסט האבן דארטן עס ענד פי פֿינף הונדערט, גוטע שטארקע סימבעלס, גוטע שטארקע קאמפעניס, גוטע שטארקע ראיות איבער זאכן אזוי ווי זילבער, אזוי ווי גאלד, וואס דו קענסט אויף דעם בויען א פעסיוו אינקאם דורך די אפשענס מארקעט, און דו קענסט שלאפן רואיג ביינאכט ווייל דו ווייסט די ווארסט קעיס סינעריאו איז, דו האסט עניוועי ליב די עסעט, דו ביסט קאמפארטעבל מיט די עסעט, און ווער רעדט נאך אויב דו קענסט דאס מיטלייגן מיט סאם בלעק סוואן איווענט פראטעקשענס אז אויב די מארקעט טראסקעט אויף א משוגענע פארנעם זאלסטו זיין פראטעקטעד, דעמאלטס ביסטוך נאך סאך שטערקער פון דעם אויך, באט דאס איז א שמועס פאר זיך. הער יו גאו, א סימפל אפשן סטרעטעדזשי וואס אויב דו ווייסט וואס דו טוסט און דו האסט אויסגעהערט אלע שיעורים ביז אהער און דו האסט א געוויסע מהלך קענסטו בויען א פעסיוו אינקאם דורך אפשנס.